Nos ta bai en Corso e diferente recuerdonan boso ako a experencia diferente parti y cu diferente pechi nos baseball. Ban cuminsa prome e experencia pa cu stadion di Ref. Stadion di Ref ta. Kon nos ta bisa parti di nos bida, no? Te eynan nos a lanta meinta, bai stacion di ref, bai anochi bini cas. Un gran parti di mi bida m'a pasa den stacion di ref. Y hunto cu Johnny Frutal tabata e homber cu pas di e stacion ey cu tur hende tabata respeta. Tin e parti cu den e mes nos ta den'ré foque tin hopi historia. Cierto momento topnan di New York Yankees a bin Curaçao, entre nan Jogi Bera. Nan bin pari nomber mas, anto bisami con bina a bin y e nificacion que esey a nifica pa baseball of mundo di deporte en general. Yankees a bini Curaçao door di. Invitacion di Señor Keberar cu tabata diputado en gezaghebber di Corsou. Yankees a blow na Corsou cu su team completo, Elson Howard, Whitey Ford, Bear Russell, ken mas cu mi ta corda na nomber, Dus e Yankees completo tabata ta aki na Corsou. Pero e impacto cu el a haci riba e mundo deportivo e tabata un cos cu New York Yankees ta New York Yankees anto el a bin cu top peloteronan el a haci un impacto riba nos comunidad. Mira aki ta e manera laga nos bisa bo sa ora Sinterklaas. Bini na December Kòrsou ku tur hende ta kore pi wak na Puntebrug but asina Yankees a bini ora nan banda e hato asina tabata ta na Kòrsou. Nan a duna instrukshon tambe den stadion Ref kimen kon esei a bai ta tin hopi asistensia? Nan a duna masha hopi instrukshon nan tabata Ah, ba mira graag cu nos jugadornan tabata eager pa mira nan duna nan lesnan. Especialmente compa Bunt. O sea, na ripiti toke, con para pa toke. Toke, drag bunt. Drag bunt, e cosa e muchanan tabata loco loco cu ne. Conta mi algo di stadion SDK. Cierto momento nos ta bay Briefegaat, Briefegaat, nos ta bay SDK. Conta mi di SDK. Ta bon, SDK nos ta bay SD, tot, nos ta hunga na tot dos stadion, un wega na SDK, un wega na Rif. Esun na SDK tambe tabata te, pero esun di Rif tabata mas. E hendenan a keda bai ref. Dus SDK no no tabata haña e tantu hende fanátiko manera nos tabata haña na ref. Pasobra na ref nos a keda ainda ku e bandanan ta toka, e muchu muhernan ta bin, dus e ambiente tabata mas kayente. Ambiente ta mas kayente na ref. Konta mi di e dia di mas ku dies tres mi lende den stadion Centro Deportivo Kòrsou, un wega grandi entre Wildcats i Royal Scorpions. Tabata e nan ta ta e nan tabata e e maksimo forsa di beisbòl a wòrdu logra. Produci pa e publico di Corsou ta tin na bisti dies cuatro mil pero na kiber di laso bay cos bay hende drenta idea nan pero tabata bo sa tabata awor mi ta papia cu mi cur bo ta cu mi cur bo ta cu heren tabata emocionante y Pa nos cu ta mira y e hungador nan. Un top punt, un di e hoogtepuntennan di historia di baseball Paco? Hoogstepunt di baseball di Curaçao. Di antaño y di awor. E ta un record cu ta para pa siempre di su bida. Ya cu nos ban den otro un parti. Aco, aparte di tabata den directivanan. Na Kòrsou a yega di militá den AIMBA tambe ku ta di tòp organisashon beisbòl mundial. Konta mi di si. Esei tabata Juan Isa tabata no Larrazabal tabata e presidente pero Juan tabata den direkshon anto Juan a pushá mi den A introdusí mi den e e organisashon ei komo tesorero, pero tabata un nan tabata dirigí e beisbòl e tempu ei den den kon ta bisa mas pres den e paisnan ku tabata beisbolero, Venezuela, San Domingo, Panamá, kesei nan. Anto e nan nos a keda e kantor di di Aimba tabata na Panama. Anto e nan nos tabata bai reuní kada sinku di seis luna. Finalmente Willy Peters, konta mi algu konta mi di Willy Peters. Ta bon, Shon Willy Peters tabata nos bateador, el a sali saka nos kara na Panama. Sali ku titulo, bini Kòrsou ku titulo di bateo, anto einan internashonalmente Kòrsou su beisbòl a haña e akohida ku nos a tin mester. Ya, okey. Don Ako kita palabra final. Hawe mas keda masho pi mester ka Don Ako. Pa mi ta un plaser. Danki p'e trato. Nos a pasa den hopi, den un historial, den memorabilia increiblemente grandi. Mi ta sumamente fasciná, mi ta yen, mi ta hopi yen. Ki ta ultimo palabranan pa awe? Mi ta kere lo mi tin cu pasa mas bia, pero con nos ta conclui e combersacion djawe? E nos famia ta sumamente contento, bo mira, bo a mira tur famia, bo a mira casá, bo a mira yunan, esta, Hasta nieto nan bo a mira. hasta nieto bo a mira, que men tur hende a apreciá bo presencia y. di loke pa bin disfruta di dje y duna nos e amor di baseball cu tabata scondi den nos curason pa pone fibra atrobe. Nos a traha riba di dos buki, manera mi a bisa don Ako e siguiente buki cu ta e di dos. Don Ako tambe lo bin den dje e prome buki. Mi por bisa mi ta tin tantu satisfaccion pero cu poder di Dios laga nos spera cu e di dos. ta bira exitoso pa mas hende conoce y sa ken tabata Don Ako y kico la nifica pa historia di nos baseball. Danki. Masha masha danki, masha danki, nos porta di cas ta abri pa bo, dis dual nos un call y bo ta wordo sirbi. Blessing.